Hasabat döwründe Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy ugruny yzygiderli durmuşa geçirmek maksady bilen, döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek hem-de öňde goýlan wezipeleri çözmek boýunça degişli işler geçirildi. Ýokary derejedäki saparlar, duşuklar we gepleşikler halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekde aýratyn orun eýeleýär. Ýer ýüzünde koronawirus ýokumynyň hem ýaýramagy, bu hem dünýä ykdysadyýetine ýetiren ýaramaz hem täsiri sebäpli ýüze hem çykýan daşarky ýagdaýlara garamazdan, ýubileý ýylyna hem Garaşsyz döwletimiziň kabul eden maksatnamalaryna laýyklykda depginli ösmegiň hem dowam edýändigini görkezýär. Ine, ýurdumyzda jemi içerki hem önümiň ösüşi alty bütin ondan iki hem göterim derejesinde saklanýar. Berkarar Watanymyzda iri senagat hem durmuş desgalaryň hem gurluşygy depginli dowam edýär. Bu desgalaryň hatarynda täze şäherçelerdir hem ýaşaýyş jaýlaryny, dynç alyş hem sagalyş merkezlerini, Ençeme hem mekdeplerdir çagalar baglaryny we hem beýleki desgalary görkezmek bolar. Beýlän hem meýilnamalymyza laýyklykda şu ýyl biz otuz sany iri hem desganyň ýerine elli alty sany hem desgany işe girizdik. Iliň ahyryna hem çenli ýene-de ençeme desgany ulanmaga hem-ä berilmegi göz öňünde tutýar.
Essalamualeýkum mähriban ildeşler! Sag-aman oturanmysyňyz? Ine, düýnki Watan habarlary programmasyndan bir parça. Görşüňiz ýaly, Absurdystanyň merkezinde hemme zat gülala-güllük. Beýik Arkadag Ministrler Kabinetiniň orunbasarlary bilen wideopüzdüleý maslahatyny geçirdi. Hemme zat hemişe boluşy ýaly, gowy. Ýokary depgin bilen Garaşsyzlygyň otuz ýyllyk toýuna taýynlyk görmeli, soňundan dekabr aýynda Bitaraplyk baýramyny geçirmeli. Gurluşyklar dowam edýär. Binalar öz wagtynda ýetişdirilip tabşyrylýar. Elbetde bu gurluşyklaryň wagtynda tabşyrylmagynyň hem Absurdistana mahsus bolan öz aýratynlyklary bar. Maksat, lentany wagtynda kesmek. Gijä galman. Kem-käsi bolsa soň işiň gidişinde düzeldilýär. Bu döwlet telekanallarynyň dünýä edilýän propagandasy. Garaşsyz media bolmansoň, dünýä jemgyýetçiliginiň hiç zatdan habary ýok. Türkmenistan ýokary depginler bilen ösüşlere barýar. Emma munuň beýle däldiginden hemmämiziň habarymyz bar. Gynansak-da, koronawirusdan adamlar gyrlyp otyr, halk açlyk çekýär. Şol bir wagtyň özünde. Pagta ýygymy pandemiýa seretmezden gyzgalaňly depginde dowam edýär. Hawa, esasy absurda geçeliň. Birnäçe gün ozal Azatlyk Radiosy Reşit Meredowyň koronawirus bilen keselländigi hakynda tassyklanmadyk materialy paýlaşdy. Düýnem Warryk Batyr bir ýalan habar bilen reýting gazanmak isleýän kanalyň maglumatlaryna daýanyp ony öldürdi. Bir tarapdan ministriň öldi habaryna begenjini içine sygdyryp bilmän bir tarapdanam onuň ýakynlaryna. öz repertuarynda onuň ölümini derňemek üçin gaz berýär. Ähäneke, absurdyň patyşasy. Biziň türkmenlere mahsus bolan gynansakda bir häsiýet bar. Daşary ýurtlulardan kömege, goldawa garaşmak. Bir türk ýa rus kanaly Türkmenistanyň T harpyny aýtdymy derrew şol kanaly özlerine halasgär, howandar görýäler. Derrew abuna bolup ýerli ýerden paýlaşyp çaga ýaly begenýäler. Gynansak-da bu subut edilen fakt. Emma habaryňyz ýok. Ýutuberleri siziň kynçylygyňyz gyzyklandyranok, unutmaň. Olaryň işi bar bolan problemalary öwrenip pul, tomaşaçy gazanmak. Men halkdan gil edemok sebäbi köpçülik rejimiň ýok bolmagyny isleýä we Allatagallanyň ýokardan bir perişdäni türkmen halkyna prezident edip iberjegine ynanyp doga edýä. Emma bu beýle bolmaz. Siziň ýalanlara ynanman prowokasiýalara gitmän az hem bolsa başardygyňyzdan bolýan wakalary aýyl saýyl etmegiňiz zerur. Syýasat bilen gyzyklanýan, watanyny söýen we onuň ertirki ýagty geljegi üçin göreşýän her bir raýat ol uly giden sistemanyň kiçijik bir parçasydyr. Özüňizi şoňa taýynlaň. Halallyk iň öňde bolsun. Unutdyrylan häsiýetleri, ar-namysy, wyždany, päkligi, watansöýüjiligi öz genleriňizde oýaryň, ol häsiýetler bar sizde, bilýän. Gahryman fabriginiň direktory Warryk batyr, saňa eglişik ýok. Sebäbi sen absurdy, ýalan maglumatlary halkyň gulagyna guýup otyrsyň. Seniň bar bolup bilişiň, syýasatçylygyň şumy artist? Indiki sapar bir informasiýa berjek bolsaň oýlan. Onsoňam türkmen öz ykbalyny, ýörejek ýoluny özi kesgitlär. Unutma. Kerwenbaşa salam aýt.
Sebäbi şony meň pikirim togsan prosent Niýazow Berdimuhamet şondan dynjak bolup ýördi, indi koronawirus sebäplide şoňa medisinskiý hyzmat bermedigi üçin immine Niýazowam şeýtdip öldürdiler, bir jenaýatkar adam hemişe öz metodyny bir uspeşnyý metodyny hökmän soň ýene bir ýerde gaýtalaýar. Häzirem Şundan dynjak bol, şo meta diýene haýyrlanma. Oý! Şol üçin watandaşlar, ä şu günki gyssagly habar şudy, şu habary yzarlaýlyň, da göräýliň soňy näme bilen gutaryp. Bi biz üçinem örän gowy, sebäbi indi Türkmenistany daşary işler ministrligini alyp barjak bilýän tejriboly